Huw, dwi'n gallu deud bod chdi yn hapus iawn efo'r perfformiad iddo. Ie, yeah, cyfle fi, gwych. Ti'n meddwl, meddwl o'n i'n uh, ffantastig hanner cynta. Be ni'n neud oedd sgorio gyd o cyfle yna ni cael. Um, ti'n meddwl, ar ni capitalisio yn nhw wneud i mistakes. Dod i fewn ail hanner, ac i fi, y perfformiad ail hanner, heb y bel y bechgyn i disciplin nhw, o pobl yn chwarae'r Cris heddiw. Um, oedd yn perfformiad gwych ail hanner heb y bel. Um, ti'n meddwl, o'n i'n ar y bel ddos diwetha ac o'n i'n chwarae dda. Heddiw oedd amdan y bobl eisiau chwarae i'r clwb yma ac twod, hwnna ydy'r perfformiad gorau dwi wedi gweld uh, yn y fama ail hanner. Ie, yeah, swn i'n gytuno fo'r Rygaeth, oedd yna'n ffantastig. Um, oedd hyn di dechrau'n dda, uh, curo dwy, di sgorio dipyn o gols a ddim di considio. Um, be oedd y plan? O, tro, da ni colli Dani yn fuan um, cyn y gêm. So, o rhaid ni stay fewn. Gwag nhw lot o cyflymder yn ei dîm nhw, so oedd o'i chwarae'n ddifn. t'mod dwi'n gwbod 'dyn ni'n chware cartre ond odd odd 'i feddwl os fyswn i medru dod â nhw aton ni mae gynno ni chwaraewyr sy'n medru rhedeg rwan yn y tîm e- heibio pobl dyna pam ni'n chware Ben fyny top eto um, t'mod mae Joe Fo o Brad sy'n medru rhedeg tu ôl i pobl so oedd y- oedd y peth i eistedd fewn dwi'n gwybod oedd o'n ffantastig i'r cefnogwyr weithiau ond uh, mae gyd amdano ennill y 3 pwynt ac uh, so dyna beth dyn ni wedi gwneud heddiw mae'r bechgyn wedi gwneud ti'n dweud dwi'n mor prawd nhw fi ddeud o wythnos diwetha ond heddiw eto t'o' i i cadw'u discipline nhw a ac i wneud be' mi ddaru nhw wneud yn erbyn tîm fel ti'n ddeud sy' heb 'di colli na oedd o'n brilliant heddiw. A ella y gwahaniaeth i sut 'da ni 'di bod dros y dwy flynedd dwytha ella oeddwn ni reit clinical i fyny ffrynt oeddwn? Do t'mo' o'n ni ca- ca- cael y cyfleon t'mod o' Iwan 'di neud o dda i jyst cyn iddo fo Ond ie, yeah, o'n i'n clinigol heddiw. Um, so mae'n rhaid i chwaraewyr cymryd clod amdano fo. Ond fel ti'n dweud, pan ti'n chwarae cymau fel yma, ydych chi'n chwarae catcher, da ni'n rhaid ni bod. Mae'n neis i cael pobl yma. Ac um, nes ti chwarae Ben fyny ffrynt i ddiw. Um, oedd Ben, pan oeddwn ni arwyddo Ben, o'n i'n meddwl na wingar oedd o, ond ti wedi chwarae fyny ffrynt. Sut ti'n meddwl nath o? So, ar ei Ben dod o Stephen, Academy, um, Stephen Gerrard Academy. So, blaenwr oedd o fel pan o'n i'n dechrau fel boi ifanc. Um, mae wedi chwarae asgell, mae wedi chwarae fel rhif deg. Mae Ben yn ffwbol, mae'n ma rhedeg, mae gyda lot o cyflymder, mae'n ma reit grid, a dwi'n meddwl mae un o'r rhai pobl wedi gweld hwnna heddiw, a rhoi lot o pwysau yna nhw. So, ie, yeah, dwi'n gwybod mae wedi Ben chwarae fyny ffrynt, mae wedi chwarae rhywle. A dyna beth eisiau, dwi'n pobl sy'n wedi chwarae llefydd eraill, a jyst eisiau rhedeg rownd am, am y clwb yma. A mi oedd Darren bach mwy eitha Darren da ni'n nabod hefyd doedd? Do, ti'n bod, ar, ar y cymryd i cyfleuon. Um, ti'n bod, un i ddau, mae'n sloppy, so na i dal ato fo. Ond, e, na, i ddigolio fo'n wych. Oedd e, mae eisiau bod yma. Dwi'n meddwl bod wedi cael cic yn ei dyn, no, um, dros pre-season. Uh, Dwi'n ni wedi cadw allan y pethau fel yna. Um, mae pobl yn gwybod, gofod gwybod os maen nhw'n dod i'r clwb mae rwan. Ti'n bod, dwi'n bod yma'n ddau flynedd. Dwi'n ni dechrau um, dangos pobl A dyna beth sy'n gorfod digwydd. Ac i fi fel cadeirydd, um, oedd o'n, o'n i'n reis falch o gweld tri o'r under 19 yn stod ar hefyd. Ie, yeah, so, da, falle mae pedwar yn diwedd. Um, Fab, uh, Griff, Griff ar Caio. Caio ac uh, Osh. Oes, siwr. So, na pedwar o'n nhw.
Um, Ie, ti'n fawr cyfle dda, ti'n fawr, o'n i'n dipyn bach lawr ar y garfan, um, ddim wedi rhoi rest i un o ddau nhw, a'r boes cael rhoi y Cris Cynarfon i, i fyny ar, a chwarae flaen y cefnogwyr. So, dyna beth di, bo, so, dyna beth mae pawb eisiau gwneud sy'n dod o'r ardal yma, ydy rhoi y Cris ar y chwarae o flaen pobl, so, ti'n fawr, i'r ped, pedwar bachgen bach ifanc ne, ti'n fawr, gobeithio gen nhw cael mwy o gemau. Grêt, a wedyn mae gennym ni gem eto nos Fowrth uh, i lawr yn y Dre Newydd. Dydy Dre Newydd ddim wedi bod uh, yn hoff tîm ni yma dros y blynyddoedd. Um, ti ddechrau maen mynd lawr yna?
Na. na, na mae'n mynd i bod yn anodd. Ti'n modd, um, ti'n meddwl fi colli lot yn o pan oedd y derwyddon, ond oedd gyda ddim tîm o'r dda, so ddim cweith i siw, ti'n modd rhaid ni ne newid pethau.